but I like it because it gives a glare uh, on the back of my screen because my husband is moving and the kids will be moving so they don't want to be seen on the video so i put this filter it makes me look something else but it gives a glare as you can see you can't see my husband oh but he's there the fridge it's a bit blare so i love this um uh, what you call yes bullet ndeipi yako iwarova wangu ari sei boy boy wangu warova shamwari ndiwo wakandizadza chirwere chako chemimba iwe so guys how are you i hope you had an amazing day um, i'm quite good uh, just dealing neupenyu anditi munongoziva upenyu ka huno upenyu makata e, tichidonha tichisimuka tichienda

saka make sure mainterview ekuuk right now avari kuita haasi majokes handiti make sure kuti une cv une experience chero uine mubikirwa unobatwa painterview handiti and macompany ma ari genuine chero uine mari yakawanda say they don't care about it kana watongofoira watongofoira so yeah it's also one thing because yesterday mumwe akafoira nhasi mumwe afoira it's something that brings me down because will be hoping kuti mhuri idzodzo dzatoyambuka handiti wosvika pakufoira painterview zvinowanika zvakare muupenyu handiti yeah all things works together for good for those that love the lord so ya hatizocheme hedu hatiungudze but tinongoti mwari mbiri ngaidzoke pachigaro chenyu chenyasha zvese kuda kwenyu ngakuitwe handiti so nhasi tiri kutaura pati two ye just loki ha you are having a loki ha wakandizadza chirwere chako iwe bullet wakandizadza chirwere chako shamwari auchatwitio hausi kubatika kabatika behind the scene shaa Anyway, guys, uh, it's good to see you and thank you so much for everyone that is subscribing. And I heard nhasi pane munhu wani ari kusubscribe asina kufara hanzi I was hoping kuti ndinotaura newe one to one. Guys, kana ndimi zviri possible here kuti ndingakwanise kutaura nemunhu wese ndingazvikwanise? I can't guys, it's very impossible. Ndikakudzai kuti right now my diary is full for the month of November. I'm even struggling to breathe as you can see every day nechikudze kuti ndakaneta and also forgive me mukaramba muchindiona zvakare mavhidhiyo angu anenge aine hembe dzakangofanana munongozivawo ka period yandiri handiti matenetway pane pauchaita wadrop yese here matenetway vamwe hatisi mbinga handiti plus ndagara hangu zvekuchena izvi munongoziva tisu vaive vanodzokorodza hembe handiti hatiuye paevery live video nehembe nyowani so vanobatikana ndoziva kune vamwe vanoofendwa don't be offended you are going to see me ndichingopfeka hembe dzimwe chetedzo nekuti ndidzo dzinokwana ndidzo dziri comfortable ndo mateneti aripo at stage at the moment handiti so eh, kusubscription page musi wesaturday manheru kubva na6 kusvika hameno tinenge tiine live video handiti for the subscription page im going to have a live video for you on saturday and im expecting to speak to each and every one of you individual handiti saka live video tenichiti mumwe akauya mumwe akauya mumwe akauya mumwe akauya tichitaura oh thats nice bullet um, Uh, bullet anoita mavhiza okay bullet ndiambassador shes a friend of mine anoita mavhiza so vanoda mavhiza vanoda information yemavhiza um, emuno musouth africa kuenda kudubai uh, she also does shengen visa kuenda kuitaly anditi munobata bullet ndiambassador im going to pin her here so that kana mchida kumubata munomubata okay okay I just pinned her here. Vanoda ma visa. She does Schengen visas. She does ma visa emuno South Africa. She does ma visa akasiyana siyana. Handiti Dubai what what what what. She's the um your plug handiti. So batai bullet um anokubatsirai. Um ndapina zita rake apo vari kushaya kuti akaita sei akaita sei. Bullet isa number dzako handiti kune vanoda ku kune vanoda kubata bullet vanoda kugadzirisa mavhiza emuno musouth africa mavhiza shengen vhiza ndo mavhiza ekuenda kuna na italy europe uh, netherlands bla bla bla uh, dubai also she does im not so sure of uh, which other countries also she does but she knows a lot in that field handiti so vanoda kubvunza vanogara vachindinetsa vaya vaisisi jini mavhiza emuno chichichichichi batai bullet handiti ndapina ndapina zita rake apo munomubata moenda kumessenje kwake monotaura naye last time akaisa nhamba dzake panapa but munongozivawo varume vedu vekuzimbabwe vakaona nhamba ka vanenge vasisazive zvavafambira vanenge vakutoita zvimwe saka akazenge akurwadziwa akupopota nenyaya yenhamba yake yanda ndaisa panapa so right now munomusendera message kumessenje anotaura nemi you book an appointment moenda kunomuona handiti haungapiwe information yese kamahara online basa rake anenge akukushandirei handiti so inini also for my visa i paid uh, for my visa here in south africa for my kids visas handizviitire ndinotobhadharawo vamwe vanhu mazimari like ma12000 rands kuitirwa visa or even marenewals evana is like ma6000 rands i pay to do marenewals emavisa evana vangu handiti so its like that you pay for the services so but I uh, bullet um okay so i'm going to do question and answer as usual kana ndichinge ndakupedza live video yangu for now uh, let me try to this vid this filter yandiita unge murungu nei handisi murungu guys handisitombori murungu musambonyeperwe zvenyu ifilter inotowedzeredza im not that light saka mukazosangana neni musazovhunduka nditi ifirita vamwe vanobva vati chichichi vamwe vanga vakunakidzwa kasahwira wangu paakauya matigimu ndisahwira wangu guys uh, that close we are that close saka dr matigimu mukaona vachinyora zvavanoda musavatedzere musahakira nditi muchifunga kuti tawana muvengi wajini no i don't have maenemies angu anouya nemaghost account so guys uh, nhasi tiri kuita kana kanana canada party two e zvevanhu vasina chikoro but you are so lucky nhasi because uh, my mood was so down because there was a lot that has been happening today so ndiri kuita Uh, caregiver but kwete caregiver yamuri kuda imimi kucanada kusati kwane caregiver yamuri kuda imimi i know vanhu vazhinji muri kuda caregiver yamunoda imimi kucanada hakuna caregiver yamunoda imimi imboisai malove nemalikes veduwe eh? ndoimbe here sakwini tatericious kuti ndipei malove nemalikes ari sei jinja jinja ari bhoo ndakamurova nezuro kiti dzepano dzinoramwaka you know cats cats are very sensitive ukarova katsi kana ukaidisciplina inototsamwa zvekudaro inogona kuti kana three days isingatode kupinda mumba because wairova kuti iri kuscratcha zvinhu saka inotombotama asi chandinoziva iva since i fell pregnant handi kundiona ndiri panze ndikangoenda panze chete anotanga kunditeera zvinoita imbwa zvezve he protects me he doesn't want to see me outside anyway so caregiver yandinayo nhasi yekukanana haisi yamuri kuda handiti saka sorry henyu ndichambokufizurai but its a good opportunity handiti saka tukuyanu as usual you know this page ndokunzira imwe mikana yamunoziva neyamusingazive so today iam going to bring you a very interesting um, opportunity that has been opened by the government of canada um, yeah so let me get into it so uh, caregiver this caregiver sponsorship let me start by saying this this caregiver sponsorship uh, in canada where do i start where do i start i'll be selecting information and it um, I can say it all. I work on it, then I put it on a document, and then I bring it to you. So, okay. So, tati tukuita caregiver, handiti? okay so kune mamwe maopportunities akawanda zvisingaite nemacompanies akawanda zvisingaite vechikoro chichichi ndichakupai malink ekuaplya zvakare mukanana handiti ehe vakaenda kuchikoro wat wat wat wat, wat. so eh, ucaregiver wemucanada handiti musazodzoke muchindinetsa makundibvunza ndikataura palive zvavharana ucaregiver kana kuti macare jobs emucanada andiri kutaura nezvawo haasi amunoda handiti ekuengland ayo aiwa haasi amunoda ekuengland ayo so when we talk about care jobs in canada with visa sponsorship we are talking about the neni care job okay which includes the physical and social development of children tiri kutaura nezvekee yevana mabasa evana physical and social development yevana saka unenge uchibatsira vabereki nevana with child care and you may assist as well with household duties you provide uh, primary care mumba mavo nekumahomes anogara vana handiti Uh, their homes and children homes saka ndoo mabasa akavhurwa nehurumende yecanada saka tiri kutaura zvevana handiti ana madhumbe vanochengeta vana vakaita macourse ekuchengeta vana kuchiltoni wati wati wati ndimi vatiri kutaura nezvavo handiti nhasi e eh, ndosaka tichiti pano pane mukana wemunhu wese asi ndinotanga nevanhu vasina maqualifications because vane maqualifications zvokuita nekwekuenda munako kwakawanda saka makey jobs andiinawo nhasi ndeevanhu vanoenda kucanada kunobatsira kuchengeta vana physical and social development yevana kurerwa nekukura kwevana muchibatsirana nevabereki nekuita mabasa emumba anonzi mahousehold duties hapana madhumba asingamazivi handiti Muchipaya chinoti primary care kumba kwavo nekumahomes evana zvakare. So mubvunzo wechipiri sisi Jean mabasa aya anowanika kupi where exactly muri kutaura zvekukanana kupi kwacho kana chiti kanana kune vanyowani tiri kutaura zvekucanada handiti kune mabasa right now as I'm speaking about 1249 mabasa evana ana madhumbe handiti care jobs in Canada So, um, Alberta, Alberta, in Canada, we've got 132 positions. Uh, vanhu vari kusubscription as usual. Ndotanga nemi ndokupai malinks and then ndozopawo vari kutelegram handiti. Eh, tinotanga zvine mafavor. A kiss goes by favor ka. Varungu vakadaro. Trodi inofamba nefavor handiti. Varungu vakadaro. Saka ndinotanga nekusubscription page because vane kusubscription page, they sacrifice their money. they sacrifice to be in the group its a vip group rakagadzirwa nefacebook for me saka facebook yakanditraina kuti vanhu vekuvip ndo vanotanga kupihwa preferential treatment saka ndokwandotanga kuendesa malinks after zvizuva zvishanu kana zvakadaro kana vapedza kuaplya ndochizomaisa kutelegram handiti so thats the only secret about uh, subscription group right now saka kualberta kune 132 saka don't you worry kuti vanhu vekusubscription vanopedza malinki havambofe vakamapedza malinki mabasa acho akawandisa handiti chero vakaruta zvakaita sei ende vanhu vekusubscription vanoziva mutemo havasheye malinki handiti ehe bosi kukanganisira vamwe vanowana preference voaplya kana vapedza tozopa vanhu vekutelegram voaplyawo asi mabasa yakawanda zvekuti hamumbomapedzi handiti tinana madhumbe mangani vane maqualifications panapa ndo vanhu vatiri kutaura hatisi kutaura maqualifications anotyisa tiri kutaura macertificates ayaya amunoita ema 2000 runs ayaya macertificates ema 2000 runs ayaya amunoita kunana chilton ani ma 2.5 2000 ameno iwayo ndo atiri kutaura nezvawo so kualberta kualberta in canada kune maposition 132

and then kunewfoundland and labrada hakuna akawanda kune 1 nova scotia kune 2 ontario kune 482 and then cubeck kune 222 kucubeck i think nezuro ndokwainzi navhuze buhle jini kune vanhu vanotaure chii vanotaura french saka language inogona kukunetsai but haana kunyanya zvawo ari kucubeck unonokiyakiya inga vanhu vanoshanda wani kuchengeta vana vemabhu vemamoslem kudubai wani usinganzwi arabic arabic saka unongonokiya kiya urimo uchitaura nevana chirungu handiti um, and then sakachuan i mean i don't know how to pronounce it Sa saska chuan kune 21 and then ucon kune 3 saka malink ese emabasa aya ndinawo handiti saka i ndine basa rakati o oh, rekushandira vanhu vekusubscription and you all of you guys ndichitumira malinki aya saka nhasi ndichatanga neye kumapurazi ekucanada ndopa vanhu vari kusubscription mangwana ndee ndichikutumirai kusvika hameno akawandisa guys malinki aya but kuti ndikupei ese kahwani ndinotodikitira kudai handiti saka ndichange ndichimatora ndokupai ndomatora ndokupai ndomatora ndokupai ndomatora ndokupai chenyu kuapply apply apply apply guys musaite sezviri kuitwa nevanhu vari kuenda kuuk handiti make sure kuti experience yako yakati dzikiti ende kana wakuitwa interview unotaura zvine musoro chaizvo chaizvo uyu mukana wakanaka wana madhumba handiti ee ndozvataitaura kagore richitanga kuti wanikwa wine kacertificate nekuti mwari havasi kumira kuzarura mikana handiti ezvine zvitarirei mabasa aya unozoza kutaura kuti ndine experience ndakati ndakati usina chibepa chaunobata zvinonetsa but kana uine certificate rekuchilton uchiti aiwa ini ndakatrainwa kuchengeta vana zvine kapunch kazvinenge zviinako so i just wanna encourage everyone uh, mukana uripo hazvireve uh, kuti ndinhasi zvatovharwa mabasa you can still apply till end or ameno as long as it take let me tell you something kune vanhu vandakapa malink ekuenda kuuk muna january do you know what they did they ignored them and guess what is the same links i'm giving people now and vanhu vari kuenda kuuk and those links are working you understand malinki paakabuda vanhu vakaita dzungu vakadii vakadii vakaignoiwa but the same links are still working today thats why anyone whether uri kusubscription or wati ndinokuudza kuti applya vanhu vanenungo hanzi sisi jini ndipei linki rinoshanda Guess what? I'm not going to do that because that's so easy for you. You need to apply and feel the pain yekuti ndashandira basa rangu ndatsvaga basa rangu handiti ee eh, kana uchida basa kana uchida chinhu unotochishandira zvinhu zvinouya the easy way zvinhu zvezvikwamba handiti pana hatisi kurombesa mabasa mabasa anotoaplayiwa so shingirira aplya mabasa ako usanete aplya mabasa ako malink akawanda ndobononzwa ah, mumwe munhu ah, mumwe munhu anochema sisi jini ndiri kushaya link remutelegram ndipiwo link remutelegram ndakonza vanhu vari kuadmin team yangu kuti don't give you can't be lazy kunzi enda unotsvaga link remutelegram mucomment section you come back uchiti i can't find it wow

hakuna chinhu chinoya mahara you work so you guys you just need to apply malinki ndinokupai chako chete kuenda palinki woapply people becoming sisi jini munondibatsirwa nekuapply i will pay you even mari yamunoda mundiapplyrewo mundiitirewo cv wow we are so privileged guys we are so used nekubhadhara kuwana zvinhu guys inini chero kanditi 1 million handimbofe ndakakuaplayira chero kati 1 million jini mari ndinoida ende 1 million ndiri kuida right now but iwill never do it for someone imagine iwill pay you mundiaplayire mundiitire cv inini manje hey guys you need to do things for yourself so that kana wapinda mucanada you have got a testimony to say kuti hama wee ndakaaplya mabasa hama wee ndakagadzira macv you need a story unoziva zvinhu zvine testimony kana wakupa testimony it must have a punch i worked hard ndakakanda macv ndakaapply i've got a lady akasvika kuaustralia initi sisi jini zvamaitaura zviye google ndakatamba negoogle hanzi sisi jini ndaikanda 20 cvs per day kusvika ndizowana basa rineri she says sisi jini chero maoppositions ma ekuaustralia don't give people that easy because for us maichiudza kuti enda unoapply kugoogle mamusingatipe malink now makupa vanhu malink which is so easy sisi jini we suffered to be here but guess what kuaplaya kuku kwakava pashungu where are they now they in australia vakatorelocata i've got dungwe dungwe revanhu vakadai vari on stand by between now and march 2023 vari kuenda kunze kwenyika and vanhu ivava havatombodi kunzwa kuti vanhu vanoitirwa the easy way because they feel you need to even me i feel so you need to work hard harisi basa rechikwambo rinongonzi o oh, watowana basa you need to apply good day two woisa email address subject application for the position of caregiver good day sir slash madam my name is jean the blessed iam living here in south africa am what what what uchizvitengesa so that kana basa racho rauya unoziva kuti zveshuwa mwari vakandinzwa you end it you deserve it kwete kuti unoda kubhadhara mumwe munhu kuti ndiapplyreiwo sisi jini so if i pay you 1800 are you going to apply for me are you going to do a cv for me excuse me 1800 is for my one hour my time ha hmm. anyway guys munhu atoda ndoriwana kupi link retelegram zvakataurwa kupi zvebiodiversity linki racho riripi anongouya pana kutoti ndipei link ha saka vese ava vanoona mavhidhiyo everyday havana zvokuita vanenge vakangogara kubukira kuti wozongoti give it to me give it to me you need to put an effort just watch the video listen and vanhu vese vanoona mavideo they don't struggle vakawana malinki because they know what to do they know how to go about it remember patikaita biodiversity rekuamerica riri rakavharwa 8 november we went through the whole application process step by step unori applya sei wapedza it was easy hazvinongotorera vanhu ndichingopa vanhu linki vanhu vakuaplya vanhu vakuaplya vanhu vakuaplya vanhu vakuaplya vamwe vakatorespondwa vamwe vango vakatomira vakadai muzvigunwe zvavo kuti anytime ndogona kudaidzwa kunzi ndawana visa and usamirire nzvimbo one ukaona mukana wekuaustralia kanda canada kanda uk kanda america kanda kwazvabudira ikoko woziva kuti mwari ndikoko kana ikabuda mikana mitatu chinamata kakuti my mother told me to choose this one but i want to choose you know wochuza kwakakunakira kunokuitira woenda nemhuri yako hako wonodya hako mari yako and life goes on don't depend nekuda kuitirwa zvinhu izvi anyway so Ah, nhasi ndachitaura nezvemabasa evisa sponsorship ecaregiver kana tichiti caregiver yekucanada haisi caregiver yekunochengeta machembere icaregiver yekunochengeta vana ndakambokuudzai beginning of the year kuti there are so sisi jini handina zvekuita ndokushaya basa do you know right now kune vanhu vakavolontiya kushanda kunana red cross red cross yevana chetu those that are in cape town you go apply to be a volunteer wovolontiya kuchengeta vana unenge uchitwa maoperations uchitamba navo zvinokuwanisa mukana wekupinda muuk zvinokuwanisa mukana wekupinda muamerica zvinokuwanisa mukana wekupinda muaustralia hakuna nyika isingade munhu akashandira mabig companies like ana red cross kunochengetwa vana kunochengetwa vanhu vane cancer vamwe venyu makagara andina experience go volontiya go volunteer tsvaga pekuita volunteer my husband works he doesn't want me to work my sweety murume akamuka akafa go volunteer somewhere and work for free It's not working for free. You know, when you volunteer to do something good, like kubatsira vana vabuda mumatheatre, kubatsira vanhu vanorwara necancer, you get a recommendation you get a reference varungu vanoda chinhu chinonzi reference yevoluntary work kana uchida kuona chinhu chinofadza murungu wese chinhu chinonzi voluntary work dzimwe nguva tsvaga ukaona kuti mabasa ari kukunetsa aencourage vanhu panapa basa randinetsa sisi jini muno musouth africa kana muno muafrica kuzimbabwe chaiko ende unovolontiya kuna najairos jiri eh, ndine vanhu vari kuuk vari kuaustralia vari kutambudzika kuti hama dzavo vodzitora sei udzei hama dzenyu dziende kuna najairosi jiri udzei hama dzenyu dziende kuna nanherera senda kuzimbabwe udzei hama dzenyu dzitsvage mavoluntary place in zimbabwe kwokunoita voluntary work Vo, kana uchida kuwana chinhu chinokuwanisa basa kwiki kwiki irecommendation yekushanda mahara munzvimbo dzevanhu vari disabled munzvimbo dzevanhu machembere munzvimbo dzevanhu vana vadiki unoswera wapinda izvozvizvi canada yakavhurei kusubmita application yako uine recommendation yekuti wakashanda for free you volunteered to work for red cross or you volunteered to work for hospice you volunteered to work for somewhere just voluntary work mundikani unoswera waenda home office chaiyo yekuuk ikakuona kuti youare a volunteer you work for organizations for free mudikani vhiza rako rinoswera rabuda varungu vanoda chinhu chinonzi voluntary work varungu vanoda chinhu chinonzi experience because vanoona kuti uyu munhu kana achizvipira kushanda mahara one you have got a good heart two you are an honest person because wakashanda in an recognized home or hospice kune vanhu vaakufa vari kutandadza you do that mudikani zvinoita kuti chero usina chikoro unoita chiremerera unotorwa ukasiya vanhu vane chikoro for voluntary work because remember in america europe vana vakapedza chikoro vanoita mavoluntary work you see varungu vachiuya kuno kuafrica vachienda kukenya vachienda kuzimbabwe vachienda kunzvimbo dzinenge dzaita madisasters to do voluntary work it plays a big role mumadeveloped countries someone that volunteers her time to do charity work so hama dzangu kana zvida chii chinonzi tip nhasi mabasa ekunze kwenyika tsvagei kwekuita voluntary work even kumapurazi kana uri free holiday neya december iyi tsvaga purazi rekuti nyora email google amapurazi ari kudhuze newe ndokumbira kuzoita voluntary work why ndoda recommendation usanyara kutaura kuti ndiri kuda recommendation ndiri kuda recommendation for my future handina zvekuita right now or ndiri palive i just wanna give in my time look for voluntary work do you know kuti ukaenda kunana pick and pay ana checkers ukaudza kuti i want to volunteer to work for free yes ill give you my time maybe twice a week two days a week

ndisendere whatsapp about vanhu vanoita macaregiver ndiri kutaura zvemacaregiver ndisendere whatsapp and then ndoda kuti undiudza about saska chuwaniyo yekucanada ndekupuko okay so guys this is a golden tip for you voluntary work especially vari mucape town pisa pisa free time yako voluntary worker zvireve kuti unoshanda every day you can just give them one day a week of your free time vakaita makera kosi vai vai tsvagai mahospice ekuita voluntary work one day a week woshanda kana three months oti ah, can you give me a reference unenge wakuzikanwa because uri munhu anoshanda mahara mudikani reference iyoyo ha unodya nayo inokudyisa reference iyoyo yevoluntary work unoswera wapinda so this is the same tip i'm giving kune macare givers vamwe venyu yese munoshanda kuvarungu monday to friday tsvaga munhu wekuitira voluntary even kunochengeta chembere kunogezesa chembere muno musouth africa mahomes akawanda zvisingaite look for somewhere kungomukwira bhazi rako mahara wosvika woshanda

okay ndichapindura mucomment section kana ichinge ndapedza ndodistractika so guys mukaona vari kuzimbabwe especially team zimbabwe i know ndimi muri like less disadvantage nemikana vari musouth africa you have got so many opportunities ukangoona wabata certificate rako rekera ende unotsvaga pekuvolunteer go volunteer go volunteer go volunteer at least one day a week kana uine time usiri kushanda two three days a week mudikani reference iyoyo ukaibata yevoluntary work ill give you a plug ndokupa plug wabata reference yevoluntary work ill give you a plug you guys are on demand people that do voluntary work you are on demand kutoita zvakanaka maawaziwa yaunoita anokuvhurira mikana inotyisa so anyway uh, vezubuhle just send me an app about handisi kuona message yako iri kumhanya send me kuwhatsapp kwangu okay hanzi secha hanzi saska chiwani is a big province kuno is not rural okay okay so kusaska chiwani uku kune maopportunities akawanda and then hanzi mabasa euneni E, ukaona vanhu vanotora macaregiver aya ari kuvhurirwa visa sponsorship aya hanzi vane mari isingaite saka unochengetedzwa zvakanaka nai saka use this opportunity guys um, what else do i have to tell you um, nezvecare Ah, rega ndiende kune kwakawanda stereki muontario so muontario ndiwo mune mabasa akawanda i believe mutown handiti hanzi nafezibuhle people are just lazy everything is on the page okay so anyway uh, let me go here so let's go to ontario so uh, just hold on just give me a second let me go to ontario now mabasa eucaregiver aya guys guys you haa ine ndege imbondinamatirewo guys imbondinamatirewo murume wangu andiriririse muno muafrica imbondinamatirewo serious i need prayers guys ndoswera ndaenda baba vepano vakangoti amai mwana you are released handei hei zvinoka yedu tisu vaive kunzi enda kuchikoro kana kuti murume ndoti a ah, chikoro ndisiya murume handisiye murume tisu type yacho saka ndoenda ipi ndichisiya murume nhaimi eh? but ndikavhurirwa chete hamusisi jini tiudzei maretsi kuti akamira sei yo 17 dollars 50 an hour to be negotiated ende mabasa esaya ane visa sponsorship handiti zvichireva kuti sponsorship yamuri kuchemera yekulondon yeye mabasa esaya ekucanada ane visa sponsorship mamwe acho ato andiri kutoona yandaanhasi

nhaimi kunze zvakwakakosha uku imi kunze kune mabasa imi i give up handina chekutaurini nhaimi ko mairegere kokutiudza nhaimi makadiko kutiudzawo ha ndashamisika imi Miraimbokuratidzai. Let me show you. Ah, mina tifone yangu iri kuita sei? Iri blade. Ah. Fone yangu yaramba. Ko iri kuita sei naimi foni? Anyway, tough luck. Foni yangu yaramba guys. Foni yangu yaramba ita majerasi.

mai mai unotoneta nekuscrolla nhaimi ende vanobhadhara oh oh oh oh nhaimi nyika izve iine mabasa emumba nhaimi yevana ekuchengeta vana anyway guys ndichii ndichikutaurire pakadai vanhu vari kusubscription page motokwinya dzimire nei motosimba because a ah, zvinhu zvakawanda izvo yo ndavhunduka serious kutaura chokwadi i wasn't expecting this this is more than more than more than i was expecting ndikutaura zvanhasi vanhu vari kudiwa like nhasi haa ah, chinhu chiregai timhanye nacho guys veduweka eh, hatisati e, chaziva hedu kuti pavhiza pacho panodiwei because handisi kuaplya handiti dai ndanga ndine maqualifications ndaaplya ndaikuudzai kuti what more uh, is required here just hold on uh, just hold on for me hold on for me hold on for me so let me tell you this hurumende yecanada iri kuda vanhu vanokwana ivo 500000 handiti kubva mabasa eagriculture eit ewaya emudzimba emacare giver emacompanies macare jobs marestaurants they are willing to issue 500000 half a million visas okay half a million visas kune experience iri kudiwa here kumwe kwacho like kumacare giver uku show experience mbichana A knowledge required not high visa sponsorship yes relocation support yes mabenefits accommodation will be provided relocation support such as airfare will be provided and first three months of medical insurance if required unopiwa zvakare handiti saka i guys handifungo ndine zvekutaura ini ini ndauda kutongotora malink ndipe vanhu vekusubscription handiti and we call it a day and then tomorrow uh, tomorrow i'm going to be talking about nhasi ndaita caregiver handiti akawanda maopportunities ari kucanada handiti so nezuro ndakaita fruit picking and vegetable picking nhasi ndaita caregiver mangwana ndichange ndichiita ndoitei mangwana tine maplamba here panapa tine maplamba here kana kuti mawelder kana kuti matruck driver hey, matruck driver ari ti so mangwana regai ndiite matruck driver handiti mangwana ifriday hey, eh, let's end the week on a note you know handite mavhideo on weekend except kusubscription page so kusubscription page tiri kuita vhideo musi wesaturday kubva na6 p m till late kusvika ndataura nemunhu wese ari kusubscription page handiti so get ready musi wesaturday munhu wese uchawana mukana wokutaura neni munhu wese uchawana mukana wokubvunza mubvunzo munhu wese tenchingopanana maminutes so that tisakunze kusayedze takagara so vanhu vari kusubscription page musi wesaturday its you and me kubva na6 p m till late wobvunza zvaunoda unenge uchindipindura one on one yaunoda iye handiti tinoiita musi wesaturday so kusubscription page tinoita run down yezvese zvatataura and mibvunzo yaunenge uinayo or whatever you have musi wesaturday kubva na6 p m kusvika late kusubscription page so mangwana im going to do truck drivers so truck drivers please come tomorrow um, eh, friday tobva tachipedza week redu nematruck driver handiti kana tozotanga nawo next week monday toita sei Uh, think about it saka mangwana togona kuita mawelder or maplumber and then monday we start monday nematruck driver handiti e eh, matruck driver itse vanobvunza mubvunzo yakawanda ende vakawanda ngatiti yematruck driver on a monday so that we end our week our friday not on a high high note but ya yeah, tapawo vamwe maplumber mukana ndaa ndakati matruck driver nemacaras ndove kupedzesera saka i think matruck driver ngatimaitei musi wemonday mangwana we do other opportunities ndogona kubatanidza plumber and welder i will see how we go because mibvunzo ndo yakawandisa saka ndiye ndichida kupa mamwe maminutes kumibvunzo like right now ndapinda mutime yemaquestion and answer nditi so maringe nebasa reucaregiver maringe nebasa reuneni kucanada pane ane mubvunzo here mari yacho ndakuti 18 dollars an hour kana muchida kuwekerwa regai ndikudzei kuti pamonth imari okay 18 times 8 times

691 rands saka tongoti musouth africa basa reuneni kucanada kupera kwemwedzi its 38000 rands handiti so toti 38000 rands into usd ndola into usd

okay so thats according to kumarates ari pamabasa ese handiti so kana iri marands handiti unenge uchihora 38000 rands pamwedzi madhumbe wee kana wapinda mucanada rekuchengeta vana nekucleana mumba nekutsvaira handiti unenge uchihora 38000 rands yako yakazvikwanira madhumbe kana iri handiti e ndo rate racho handiti so kune vane mubvunzo right now let me give you the opportunity to ask questions ah, ndinenge uh, ndichipindura dambudziko riripo ndere vaenda kumusoro soro bhozi anogona kunetsa kuscrolla down handiti so vane mibvunzo im taking apa unenge uchipiwa accommodation uh, chikafu vanokutengera maflights ekuendesa vanokuitira visa sponsorship how do i subscribe you go to uh, messenger wokumbira my admin team kwete inina ndiko kumessenger my admin team there's my pa there's my admin team there they'll assist you my pa apedza basa na 430 but kana achida anopindura hake kana achifila asina kuneta but we had a hectic day today i don't think she'll be available unless tamushungurudza uh, so handisi kuona mibvunzo yenyu i don't know what's happening let me try to see it on my laptop uh, i don't know haisi kumhanya palaptop angu futi sisi jini ndoita subscribe sei unoenda comment section i'd never subscribed saka mune muchitobvunza wrong person ndini munhu asina kusubscribe so handizive zvinoitwa sei um, thank you so much vezibusi hanzi people please apply you have so many opportunities in comment section madriver musi wemonday okay monday i'll be doing truck drivers in canada on monday mangwana tinchita mamwe maopportunities handisi kuona macomment section enyu mameseji enyu madriver musi wemonday ndakunzwai chichemo chenyu monday okay vari kusubscription page Uh, monday itai matruck driver musi wemonday sisi jini ngatichimhanyai tiri kutochimhanya wangu vanhu vari kutorespondwa but vanhu vari kuita confusion because mikana yacho iri kuwanda handiti vanhu vari kuita confusion but inini ndiri pakupusha ndima handiti ndisati ndaenda kunozorora uh, maplamba maplamba mangwana maplamba mangwana ini ndine license sisi jini rei lavenda majola ilicense rei uh, tipewo malinki cousin malinki ma, um, depending kuti uri kupi kana uri kusubscription you get the links ecanada from today Uh, and then ku, ku vanhu vari kutelegram malinki munomawana from tuesday maplumber mangwana okay ndikupindura macomment section uh, matruck driver musi wemonday saturday subscription page chaka chaya kubva na 6 pm manheru too late tinenge tiri palive muchibvunza munhu wega wega anouya handiti matruck driver musi wemonday matruck driver maplumber mangwana Thank you so much my Juju. Thank you so much. Um, yes, thank you Faith kudiwa nashe mugayi. Malink aniswa ku subscription page. Uh, ma technician handisati uh, ndanazvo what type of technician i do have some but what type ndakutoona ndaenda ini sisi jini musandinzwise moyo ndikuda kuenda guys but my husband doesn't want truck driver musi wemonday Uh, Monday is a busy day. Please just let us do. I'm not doing truck drivers tomorrow. Monday after work, munozoona henyu chimunya. Ndopandiri kuita truck drivers. These who plant fitters. Kana tapedza zveCanada, remind me again. Uh, ndinawo mukana wenyu wemadhizi uh, fitter. Uh, telegram link munoiwana mucomment section kumavhidhiyo angu except yanezuro or ukakumbira vanhu zvakanaka mucomment section unoiwana but scroll down my videos woenda mucomment section unowana link rekujoina kutelegram love you two precious gora chirubvu hamusi kusenda apa aiwa ndisende apa isu vepafacebook malink Ndanzwa nekuritsvaga. Link rinowanikwa mucomment section rakazara nyatsokumbira vanhu zvakanaka vanokubatsira. Do we need English test? So far you are not asked for English test and it, it's a simple requirements as long as uchigona kutaura nekucommunicate chirungu nekupasa interview and it. 12 years experience as a manager in restaurant siyanei nazvo izvi mabasa ari pano for now haana maqualifications eumanager hakuna kuri kudiwa mamanager ini ndiri caregiver zvese naope but don't know how to subscribe ah, bvunza uh, vanhu kumbira mucomment section kana live yapera kuti ndibatsireiwo ndosubscribe sei kana kuenda kumessenger unobatsirwa optic fiber technician zero opportunity so far maope ndimi vanhu vacho handiti thank you florence uh, link re you must be specific mucomment section kana uchida kubatsirwa Uh, ikudiwa here yazvo guys zvandisina kutaura nazvo musiyanei nazvo mambondinzwa ndichitaura zveenglish here handakutaura zvechirungu ini ndakuudzai kuti kuri kudiwa caregiver anotamba nevane mwana nekurera mwana handina kumbotaura zvechirungu handiti Uh, telecom technician sisi jini zero opportunity right now kunodiwa maengineer remember mabasa ane maqualifications when you grow abroad kwakudiwa maengineer kwakudiwa vanhu vane madegree vane maowners vane mamasters vane maphd any other big positions

sisi jini cv tonyora here kuti tine malicense yes you must write that you own you have got a, you are a, you are a license driver pacv pako jocelyn thank you so much jocelyn mbire thank you so much ah, mukangonyora um, kuti clothing handizive kuti uri kuti clothing chii i don't know electrician please nothing so far for electricians but there are opportunities for you kana uine inonzi trade certification handiti tinozotaura nezvazvo kana tapedza zvevanhu vakawanda right now ndiri kumbomhanya nezvinobatsira vanhu vakawanda handiti ndozvandiri kumhanya nazvo kuti vanhu vakawanda vabatsirike vayambuke hanzi kune vashandi thank you so much vezubuhle brown hanzi kucanada kune vashandi vakawanda vasingatogone kutaura chirungu saka imi mazimba munotodiwa icho chirungu chacho siyanei nacho mhani vanhu mune problem yekuti zvekuuk moda kuzviunza panapa imbosiyei zvekuuk handisi taura zvekuuk ndiri kutaura zvemucanada handina mambo andidzwa marequirements ndataura zvechirungu siyanei nazvo musaise mashoko mukanwa mangu ndati kuri kudiwa macaregiver kete ekuchengeta machembere kana vanorwara macaregiver ekuchengeta vana macaregiver ekutamba nevana ekutsvaira mumba kuclina mumba kubika nekubikira vana ndo macaregiver ari kudiwa masoftware developer mabasa ako akawandisa zvisingaite ndione nungo rekuaplya ndiani ye ndikuudzise ndiani software developer ari kupinda mona software developer ndoda kukurova katsande priti ndaizivei uya kuinbox kwangu but uya wakabata 2000 runs iwe uya ne 2000 runs anibokure iwe unotoda kana 5000 runs software developer uri kutsvagei panapa nekuwanda kwakaita mabasa enyu uya ne 5000 runs ndikupe basa ndomuita sei nhai miasikana software developer ha nekudiwa kwamuri kuita pasi rese uyo wane mari uya uya uya uya nemari katsande priti uya nemari tione ndikupedzere uya nemari unosvikira waenda next month chaiyo mahours mangani pakushanda tiri kungoshanda ne8 hours handiti uku kumadeveloped countries hakuzi kumamoslem kwekunzi unoshanda kusvika pakati peusiku handiti kune macertain number of hours a human being must work saka zvasiyana nekushandira masomalia saka tiri kungoshanda ne8 hours okay uh, vari very strict kunze kwenyika uku kumadeveloped countries hakushandiswe munhu kunge dhonga handiti shingirai murambwa ndiri kupindura iwewo e, okay thank you joyce mupikeni nekubatsira vanhu kupindura Sisi Jean ko ma dependence how far guys kana muchienda mabasa ema low jobs aya ehuneni ehu caregiver hautorwe ema dependence unozozvitorera wega wasetla zvakafanana nekuenda ku UK pana kera ari kuenda nevana here hanti unotanga waenda sa kera kana wasetla uzotora mhuri yako hakuna munhu anorambidzwa kutora mhuri yake but you yourself you must settle first okay Ah, hanzi jini ndiuye nemarii dhizi uplant feature iwewe futi uya ne wakabata 2000 yako une mari yakawanda sei tangwa ndizoti une mari yakawanda sei ndikuchaje tangwa ndizoti une mari yakawanda sei ndikuchaje ndiudzoti une mari yakawanda sei but vanhu vane maqualifications animbounzwira itsitsi ndokuchaja iserious Serious. Masiyana nana madhumbe, masiyana nana firimoni. Ah, vanhu vane ma qualifications animbokusiyai, uyai nemari dzenyu, uyai, uyai, uyai. Imi ndotokuisai pa schedule. Oh, hanzi na Absalom ngo nkomo suing clothes. Ii hayo mabasa anonetsa mkoma. Imbo try iwonai ma video andakaita eu eu ekuenda kuma cruise ship. Munogona kukwana kwana. MSC hanzi yaitora ma vanhu vanosona. sisi jini ndina mubikirwa wouneni uchiitirei mubikirwa wouneni rijoisi ka mubikirwa wouneni shamwari unoita mubikirwa wouneni zvinoko zvikabatwa wangu handidi kuti uchema neni ino handizvi zvepasi pemuti guys ende unoita kosi 2000 rands kuchiutoni uri kupi chiutoni kosi yeuneni ope 2000 rands unoswera wapinda madetails etelegram endai kumucomment section vanoda kutaura neni munaya kusubscription page handiti ko project manager project manager anonetsa wangu ndo mabasa evarungu kaya anonetsa tsitsi dzashe bridget manyima i don't wanna lie to you iam a qualified project manager but anonetsa but muno musouth africa unogona kumawana handiti Komisi chefs handizive kuti zvinorevei handirizive tatenda manatsa tsanangura kuti unoita basa rei handirizive mamila makati chii zviye handichazive ini zvemamila but kuaustralia last time pandakasechera someone panga paine maposition ko health care and basing nursing todii subscribe ai munotora maemail moapply kusubscription page uko Uh, hanzi jelo na i don't know what you're saying ko food and beverage service in restaurant takakuitirai wani macruise ship mabasa enyu ari kumacruise ship kokos nealison what is alison guys remember inini handisi mufield renyu mabasa enyu mamwe maposition enyu handimazive handiti indiri kungokudzei mikana yenyu macertifications enyu handimazive inonzi alison handiizive inoita nezvei zvana mubikirwe izvo guys musandiisewo pakona handigonozvipindura handigonozvipindura guys zvidhura kupi nazvamana canada kosi yese ye 2000 ita genuine kosi mudikani ah, ndiani mumwe futi dzangu vaikwedzi guys ndoda unobika ini Obikira daddy. Motor mechanics. Ii motor mechanics ameno. Zvinoda kuzotsvagwa nditi. Kana kuda ndikutsvagire unoya nemari unobook appointment but November yangu yakazara. You book an appointment ku messenger someone will respond to you ndokutsvagira. Mm. hanzi nafioni fiona zvakata sisi jina i love you for being real im a real person guys ndikakunyeperai hapana zvande ndichigona carpentry and joinary zvakamira sei une mabasa akawanda kuaustralia necanada handiti but unoda kutsvagirwa malinki chete kana uine mari ndibate but kana usina siyana neni uri subscriber futi ei chai subscriber shalikei uri subscriber haa izvi zvinoda mari izvi unless ondimirira pane nda kuita matopic iwayo for now handisati ndakumaita rega ndimboita zvandiri kufamba nayo amai subscribe i respect you but kana uchida kutsvagirwa mapersonal personal ako then matopic andisiri kuita unouya unobhuka appointment swiri unondibata kusubscribe ndokuundopa pa wangu madetails ako ndokubhukira appointment unless if you can wait kana ndakuita for everyone that's good for you then you don't need to pay me anything ini ndakaita kuzim inoita here ii chioniso chindenga chii chawakaita kuzim dia ini handisi kuziva ka zvamuri kutaura saka you need to be specific apo uri kutaura ngo inini ndiri kutoona zviri mubrain dzako saka i won't understand you need to tell me kuti sisi jini ini ndakaita chakati kuzimbabwe chinoita here but ukati ini ndakaita kuzimbabwe inoita here iyi yacho handisi kuiziva ko varume do they take mm, anonetsa mm. kuchengeta vana kauku kuchengeta vana nekubvisa manepi kubvisa pupu zvinoda mabasa echidzimai nhai varume enyu ndakataura nezuro yekunonhunga mafruits ende monhunga mafruits maapple nekunhunga nekupeka enda kunonhonga mafurutsu varume unenge wangowana mukana wekupinda hanzvadza unhonge mafurutsu for the rest of your life is just an entry level position yekungoti upinde munyika yakanaka chete handiti hazvireve kuti ndoo rinenge rava basa rako kusvika ufe but ana neni mukapinda haina hangu 37000 ndichasiirei ndotongochemberera ndiri ndichichengetawo nevarungu hanzi ari kuda kosi yeuneni enda kuinbox kuna agenda ari kuita neni for 200 runs online anokupa international certificate here guys kana makuita macertificates musaite zvidhura zvepasi pemuti itai inonzi international certificate like chilton inokupa international certification yekuchengeta vana handiti Eh, rinoshanda kunze kwenyika musaite macertificates etwo minutes aya unochema hakuna kwaunoenda handiti eh, ndiyani wandisina kupindura guys im getting tired registered nurse uya nemari yako iwo mabasa akawanda uya ndikutsvagire basa unoswera waenda registered nurse ndibate kuinbox uya nemari yako ndikupe basa ndoswera ndakutsvagira two minutes registered nurse uyai tikubatsirei uyai tikubatsirei ndimi vanhu vacho uyai tikubatsirei sisi jini kana ndichida specific job ndoya nemari iko appointment 1.8 kana usina kundiudza title ukandiudza matitle ndokuchaja 2000 rands but my one hour is 1.8 ah vanhu vefinance handikukuonai bvai kuno bvai bvai bvai bvai bvai but ndogona kukuchajai ndokupai mukana zvangu ndokupai maopportunities pane munhu wefinance wandaona ari kupi business finance uyu uyu hanzi chii ari kupi ndakuona ari kutiza comment yako e, ari kupi guys pane munhu wefinance kana aenda kupi e, nhai mwari sisi jini business studies and finance banking ndokwangu handiti e, unogona kuya kuconsulting ndikugroome handiti ndikutipire kakuti kana uchida kupinda because ndo field rangu kuti kana uchida kupinda seeninini wopedzisira waakutsvagwa nemacompanies ne eeurope unoita sei uya ne1.8 yako ndikutipire ndikuudze zvekuita kuti kana uchida kutsvagwa unoita sei uya ne1.8 yako ndikutsvagire okay ndikuudze zvokuita saka munhu webusiness studies tendai nyakusendwa liponda uya ne1.8 ndikutipire one hour consultation ndikuudze zvokuita kuti kana uchida kuita on demand like me what is needed right now pane zviri kudiwa chete kuti utsvagwe iwewe unoswera wakutsvagwa handiti awo hatiaplaye mabasa tisu tinotsvagwa nevanhu vari kueurope handiti e, saka ndibati ini ndine child care ndimi vacho vatiri kutaura nezvavo ana agnes malumolo uh, subscribe wowana malinki nhasi kana mangwana namangwana handiti tichienda chienda zvikapera kukandwa Beauty therapy takataura nezvemi muri kudiwa kuma cruise ship mabasa enyu akazara. Truck musi weMonday ma truck driver musi weMonday. Guys ndaneta. How to consult on banking and finance ndikakuudza what's the purpose of my one hour. Then ndatotanga one hour yangu so there is nothing to tell you. So he said that you want to consult with me or you don't want. So ndikakuudza what do you want to consult unenge uchauya kuzoitei. Hapana nditi so regedza hako ini handisi kuda sha handisi kutoda ini nditori bhoo kutoconsulta is my time yeone hour Uh, hanzi tazofoira interview she cry i don't understand uh, linda tembo thank you so much uh, aiwa veuneni guys mune mari here guys mune ini ndoda kutamba nemari imi veuneni siyanei nazvo izvi izvi ndezvembinga izvi ndezvana nemadhigiri izvi siyanei nazvo muda kundipa mari yeya muda kundipa guys ini handidi mari yevanhu ini imina e eh, ndinoda mari yevanhu vane mari kudhara imimi ndinokupa information yemahara but kana uchida kuuya huya hako ndoidya mari yako but ndiri kukupai information yemahara just subscribe wotora malink woaplya you don't need to pay me anything okay ava vari kuda ava vane maqualifications ava vanenge vachitambisa havo zvinhu zvavanogona kuita vega but havadi ndosaka ndichida kuva ndichivabhadharisa ini ndiri kuda revana ndouya nemari yawangu une mari here sha siyana nazvo izvi kana uchida huya handi ungazosisi jini vandiblokera but hasiyana nazvo information iri panapa guys guys vanhu vanouya kuconsulting ndakuudzai kuti vanhu vakaita sei vanhu vane madegree vanhu vane maqualifications mainjiniya chichichi nemacompanies because vane mari yakawanda okay kana kuti havana yakawanda but vanhu vane nungo vanoda kuitirwa zvinhu handiti saka ndinovachaja kuvaitira imimi guys ndikukupa information mahara pajekerere there is no need for you to consult with me just subscribe you get everything you want okay eh... maaccountant mabanking vanhu vefinance maengineer chichichi uyai nemari tikupei maplugs ndo vanhu vandinorova mari vavo vamwe vese handabasa neni eh. siyanai nazvo zvekuda kubhadhara izvi maakaunti guys muchiona sei ndichizovachaja ndakakutsanangurira the other day wai ndichichaja vana these things they can do vega but havadi ndiyani wanisati ndapindura guys ndakuda kuenda ndaneta Eh, information guys munhu wese unoiwana pano for free handitengese pano for free vanoenda kusubscription its vip page they go to subscription to support me in return i do favors for them i don't sell information i give for free that's why same information iri kutelegram ichizoenda same information iri kusubscription ichizoenda kutelegram kwemahara okay so kana usingakwanise kusubscribe information yangu unoiwana futi kutelegramu for free but you just have to be patient because hauiwane kusvika vanhu vekusubscription vaneta kuishandisa ndopainozouya kutelegramu chete otherwise munhu wese information ndinokupa une mari hauna mari information ndinokupa vemaconsulting ava siyanei navo imbinga idzi kune vamwe vanhu vasingade kuteerera mavhidhiyo yangu they just pay kuti ndiudze zvaunga uchitaura dzokorodza zvaunga uchitaura iniwo nekuda mari ndodzokorodza kutaura ndopiwa mari yangu saka siyanai nawo kune vamwe vanhu vasingade zvemahara vanoda attention and vip vanoda kutaura vakatarisana neni face to face mbinga e kuwana kwakasiyana guys ini pano ndinoitira pajekerere munhu wese for free but kune vamwe vanoti aiwa jini izvi zvepapovha hatizvidi tinoda kukubvunza mubvunzo one on one ndo vanhu vanouya behind the scene vachibhadhara ma1.8 handiti mm -hmm. saka kuyoutube handiise malinki kuyoutube handiise malinki handidi kukanganisa youtube page rangu kuyoutube kune mavhidhiyo so that you can know what i was talking about handiti so kuyoutube kune mavhidhios handiise malinki malinki ndinoisa kusubscription page nekuyoutube nekutelegram neku chete ndokune malinki angu ukaona linki richinzi nderajini rabva kuvanhu hameno zvako because malinki aya sei ndisingamaspred is because vanhu vanomatora vakomana vemaskamu vomabika voisa mabanking details ndoita kunge ini ndiri kukukumbirai mari pamalinki motorerwa mari modyirwa mari nemalinki makubirwa netimu tora bhegi mari handiti malink andinokupai haabhadhariswe mari hauna bank detail rinodiwa except subscription page subscription page rangu ndorega rine rinobhadhariswa futi mari yacho inotorwa negoogle or nefacebook chete mukaona wakubvunzwa madetails isiri google isiri apple isiri facebook ziva kuti matsotsi hazvina chekuita neni link rangu resubscription chete kwete remabasa handina link rebasa rinobhadharisa mari ngatinzwanane ipapo telegram link scroll down mucomment section unoriwana okay so nhasi taita caregiver kusubscription kwenyu kunoendwa sei kumbira link kumessenger enda kumessenger ungonoti ndokumbiro link rekusubscription page vanokupa link you subscribe asi kana uchishandisa foni inonzi huaway kana uchishandisa hanzi chii facebook light hazviite okay zuckerberg hakutendere kujoina subscription subscription haishandiswe nevanhu vanoshandisa facebook light haishandiswe nevanhu vanoshandisa inonzi chii

mm, i don't know dear um mm, i don't know handisati ndambowana basa rako or maybe because handisati ndamboresearcha nezvazvo you are the first one i don't know but kana uchida kuti ndikutsvagire unondibata ndokutsvagira then we see how we go but you pay me for my time because that's not the topic i'm working for ko isu mabakers sisi jini zero zero thing for bakers of now handina chemabakers ko ini why manhamba iri kunzi izi bhandi so ndopinda same telegram une zvawakaita zvakaita kuti ubhanwe kutelegram handiti ukaposta zvisingaite unobhanwa ukaposta zvisiri zvounobhanwa ukataura chando unobhanwa so une zvawakaita zvakaita kuti ubhanwe kutelegram hakutaurwe chando hakutaurwe nyobvo you know my platform ese hakutaurwe zvenyadzi hakutaurwe zvisingaite hauposte zvimalinki zvisinei nechekuita nezvandinoita so there is something that you did chakaita kuti ubhanwe ini ndasvikawo pano ndine degree in psychology and a certificate in elder care and care giving so ndanatswa chiketa how can we help you unonyora uh, so that ndinzwisise mubvunzo wako uh, o oh, saka ichiramba usual way okay uh, Okay, thank you so much. Bless you, Sisi Jane. Thank you. Thank you so much. So subscription guys, msuwe Saturday chakachaya. Nasi ndikukupa ima link eku Australia. Eh, kuma pra, eh, eku Canada, ekuma eh, praza nditi ndakutanga Canada nawo. Uh, Langton Reggie Zulu, my link ariko ku subscription page. You are a subscriber. Scroll down, you will see them. Or just anyone ku subscription page. Kuti ndokumbiro mundiratidze pane ma link. And unobatsirwa. Handiti, you ask ku subscription page. Unobatsirwa kana usiri zoti womawana sei.

Uh, what do you want ku subscription uri papi zviri kufamba sei i want to hear from you so subscription page musi wesaturday from 6 pm too late we will be talking okay and then uh, ndapindura munhu wese handiti thank you so much guys ndaneta haa ndaneta guys ndaneta kana pane zvimwe zvamunoda kubvunza munosenda kumessenger but handiko kumessenger musati sisi jean im not there ndakabhanwa kumessenger nditi so im not kumessenger ill see you vekusubscription just give me by seven o'clock or seven thirty ndendichikutumirai malink regai ndimbozorora ndaneta guys im tired yo kugara kwakurwadza guys i love you so much mwari wekudenga wakuitirei zvakanaka i'm tired right now rega ndikuenda unozorora you know i'm pregnant one hour talking is a lot i feel like munhu ari kubva kumunda chaiko kunotimba ndaneta guys musana uchade Eh, apa ndanyora exam makuseni imi zvakandiomera guys you don't know my life you won't understand i love you so much guys ill see you tomorrow tomorrow ndiri kuita mawelder handiti so tomorrow im doing mawelders ill see you tomorrow so guys i love you i have to go vanonoka kusvika vari kubvunza subscription page sendai mamessage ndaneta guys kugara kwakurwadza kutaura kwacho kwakurwadza ndaneta guys im pregnant as you can see tinotaura mangwana ndita yo ndaneta guys babai i love you so much talk to you tomorrow subscription totaura just now rega imbonozorora thank you so much